Хәерле кич, чибәр кызый! Кем ул анда? Болгаер авылы шушымы, чибәр кызый? Әллә адаштыгызмы? Матаем өстендә очып бара идем, сезнең тавышыгыз юлымнан яздырды. Юлдан язган егетләргә безнең бакча янында урын юк. Китәсез дә мени инде?
Китәм шул.
Бераз гына сөйләшик инде.
Киләгез, бер тиен юлыгызда булыгыз. Юлым сезнең бакчага төртелде, башка бары юлым калмады. Мискен.
Хәзер мин бурзайны алып килим әле, ул сезгә туры юлны күрсәтер. Ә бурзаегыз хуҗасына ошаса, кешеләргә тимидер, ә? Ул сезгә ошаган. Ә сез аны яратасызмы? Бик. Ой, шул Мурзай урында булсам, гел генә оямның ишегеннән сезгә карап торыр идем, ә? Арттырма, аңладым. Китәсез дә мени инде, Диләфрүз? Ой, исемемне каян белдегез? Соң тирә-якта сезнең исемне белмәгән кеше юк. Э, исемегезне кушып җырлар җырлыйлар. Шулаймы?
Җырлап карагыз әле. Җырламыйммы соң? Җырлыйм, Диләфрүз!

Тик тавышыгыз ямьсез. Ай, ярый безгә каткан тезгә, әйрән каткан шулпа да. Сөйгән егетегез дә әллә нинди атка атланган артист түгелдер әле. Әйрән каткан да түгел. Егетегез бармыни?
Әллә сез прокурормы?
Прокурор булсам, юк, гаебегезне бар итеп, бүлмәмә чакырып сорап алыр идем. Танцыга чакыр. Аңладым, булды. Танцыга чакырсам килерсезме? Сезнең авылгамы? А, юк, бүген мин сезнең авылда кунам. Димәк, клубка килерсезме? Җәй көне клубка сезнең авыл егетләре генә йөридер. Ә сез кая йөрисез?
Сез күрмәгән җиргә.
Эзләп тапсаң ни булыр?
Ике яңагыгыз ут булыр. Вай җаный, вай җаный! Сезнең әтиегезнең кызы бигрәк усал икән. Усал кызый, бу рәшәткә ни өчен? Бакчабызда алмагачлар бар, кәҗә кермәсен өчен. О, кызарып пешкән алмага сандугачның күзе төшкән. Кәҗәгә рәшәткә булса да, сандугачка киртә юк. Усал кызый, сезнең янга очып кына менсәм ярыймы? Очып, менеп карагыз. Уй, булды гына, бр-р-р! Ди Әбрүз. Тукта. Ә нигә, ә нигә дигән? Этләре бар, кая барасың? Пошо! Пошо! Пошо! Ахир, нигә көләсең? Эй, ахир, син бигрәк инде. Күрүең булды, очып менүең булды. Соң, үзең беләсең, ахир, мин өзеп алырга күнеккән. Күрсәт, нәрсә өздең соң? Алай тиз генә булмый ул. Менә без Саҗидә белән өч ел йөрибез, әле кичә генә беренче мәртәбә үбештек. А?
Юк, ахир, миңа булса, бүген булсын, хәзер булсын, югыйсә мин үләм, беттем, китәм. Бар, алайса, бар, өз! Бар, өс! Ә мин киттем!
Мин киттем! Тукта, синнән башка эш пешми. Нишлибез? Башта матайны безгә кайтарып куйыйк. Әйе. Бәлки саҗ идәнне күрербез. Ул Диләфрүзнең якын дусты бер җаен табар. Әйдә, киттек, әйдә.
Тукта, ахир! Китми тор. Нигә?
Матаемның кабынмый торган гадәте бар, төртешерсең. Бир әле, димәдем. Әйдә, әйтәм бит, кабынмый. Әйдә, төрт. Катырак төрт, Әмир, катырак төртсәң, тизрәк кабына ул. Әйдә, әйдә, әйдә!

Матур җыр.
Миңа да шый. Исәмс. Исәм җәми.
Әле мин эштән кайтып килә идем. Безне йорт ашамы? Умартачы булу ошыймы соң, Җәмил? Ошамаган эшне ничек итеп эшлисең инде аны? Умарта кортлар бит алар кеше кебек акыллы, сөйләшергә телләре генә юк. Хәер, Телләре булмаса да берсен-берсе аңлыйлар. Кая ашыгасың? Китәргә вакыт.
Тыныч йокы. Нигә көләсең?
Ә син минем нигә көлгәнемне бел. Сиңа бәлки кызыктыр? Сиңа кызык түгелме?
Юк түгел.
Ә нигә кызык түгел? Менә шулай түгел.
Кулыңда нинди китап ул, Җәмил? Ә китапханәдән алган идем, менә укып чыктым. Илтеп тапшырырга кирәк. Кызыкмы?
Кызык. Син быел да сабан туена чыгасыңмы, Җәмил? Сабан туена ничек каласың инде? Син ел саен сабан туена ат җигеп барасың. Нигә машинага гына утырмыйсың? Ат белән бару күңеллерәк.
Минем дә атка утырып барасым килә. Өемә килеп алып китәрсеңме? Нигә дәшмисең? Әллә утыртып алып барасың килмиме?
Синең миннән башка да алып баручыларың байтактыр әле. Кемнәр?
Егетләрең буа барлыктыр. Әллә санадыңмы? Ха, бик кирәге бар иде бия. Ә безнең авыл кызлары сөйлиләр, син берәүгә дә яратам дип әйткәнең юк диләр. Дөресме? Әмма синең Әйткәнең бармы соң? Әйтергә җыенам.
Кемгә? Мине яратам дигән кешегә. Һу, алай дип әйтүчеләр бик күп булыр ул. Чын йөрәктән әйтүче берәү генә булыр. Соң менә бу китапта менә язылган. Эчемдәге серемне кешеләргә әйтергә куркам, диелгән. Ничә ел изге күреп йөргән серемнән аерылсам, бушап калырмын. Дөньяда яшәүнең кызыгы бетәр кебек, диелгән. Кемгә дә булса үзеңнең сереңне әйтерсең, ә ул синең сереңнән көләр. Ә син әйтеп кара, бәлки көлмәс? М.
Мин яраткан кызның минем серемнән көләчәген мин беләм. Соң тел белән әйтмәгәч, син яраткан кыз синең яратуыңны каян белсен дә? Белергә тиеш.
Бәлки беләдер дә, син әйткәнне көтәдер. Көтмәгәнен яхшы беләм.
Ой, бик күп беләсең шул син, акыл иясе! Булса соң, булса. Ә син? Ә син исәр менә шул менә. Нәрсә?
Исәр!
Ә син?
Ә син? Ә син урман чүрәлесе!
Гафу итегез, Диләфрүз Хафизовна. Кеше хисләреннән көлү татар телендә этлек дип атала. Тупас сүзем өчен гафу итегез, әлбәттә. Аңлавым, егетләр, сезнең миңа үпкәләргә ни хакыгыз бар? Сүземдә тордым, килдем. Тордым, килдем, ә менә без, без, без!
Сез дә сүзегездә торгансыз! Рәхмәт! Карагыз әле, карагыз әле, җегетләр. Нәрсә бездә көлә ул, ә? Нәрсә көләсез син бездән? Исәнмесез, егетләр.
Әйдәгез әле, әйбәтләп кенә сөйләшик әле. Ә син кысылма, сытылырсың. Амур.
Шәкүр, телеңне той. Әй, әй, әй. Кара инде, Амур дус, үзең күреп торасың, малай. Минем урында булсаң, менә син нишәриң икән ул? Сиңа рәхәт, җанда.
Йәра, йәра, йәра, йәра.
Әйдәгез әле, егетләр, басыгыз әле. Так, менә болай ул, егетләр. Сез, бер, ике, өч, дүрт, дүртәү! Ә Диләфрүз бер үзе нишләсен? Менә минем белән киңәште дә, барыгызны да чакырып, арадан күңеленә ошаганын сайлап алырга булды. Диләфрүз Хафизовна, рәхим итегез! Мин ул турыда беләм, китаптан да укыганым бар. Кайчандыр кызлар егетләрне сайлап алганнар, ләкин бит алар хан кызлары булган. Һей!
Хан кызына яраганны Хафиз кызына ярамыймыни мә, дустым?
Эх, дөнья! Йә, сайла инде, сайла, сайла! Шулай.
Мин һөнәрле егетне яратам.

Әйләнерсең, тулганырсың, кайтырсың кулларыма, кара урман үскән булыр, кайтасы юлларыңа. Менә шулай дип җырларым әле мин сиңа. Рәхмәт, Шәкүр, рәхмәт. Кияүләр спискәсеннән берсе сызылды. Я, ә сез, Галим абый? Сезне һөнәрегезне күрсәтергә теләгегез юкмы? Гафу итегез, Диләфрүз Хафизовна, мин ул яшьтән узган инде. Алай булгач, Галим абый, нинди мәхәббәт турында сөйлисез соң сез? Юк бит ул сездә! Ваһ!
Менә монысы дөрес. Я, ә сез, Исмәгыйль? Миңа бик кызык булып китте әле бу, ди Ләфрүз. Шулаймы? Мхм.
Күп кызлар белән күзгә-күз карашып сөйләшкәнем булды. Билләһи, менә әгәр дә синең мине яратканыңа ышансам, кычкыра-кычкыра җырлар идем, тәгәри-тәгәри биер идем. Тик син мине яратмыйсың шул. Юк шул. Юк шул. Саҗидә! Менә, менә, кая? Ай-ай-ай, ахир, бетте. Йә, ә син, Җәмил? Синең миңа әйтер сүзең бармы? Юк. Нигә?
Әйт инде берәр сүз, күрсәт егетлегеңне. Гафу ит, Диләфрүз, мин тиле түгел. Бер генә секундка булса да тиле бул инде, Җәмил! Минем синең тиле вахтыңны күрәсем килә! Башкалар тилергәндә, нигә син? Тукта, Җәмил! Тукта, син минем серемне ишетмәдең. Ишеткәннәр өчен дә бик зур рәхмәт! Ул түгел, Җәмил!
Мин яратам сине! Менә сиңа мә, бәрәбәч!
Диләфрүз, дөресме бу, әллә уенның дәвамымы? Дөрес.
Күпме көттем. Күземә карап яратам дип әйтмәдең. Бүген әйт, ичмасам. Әйт инде.
Әйт инде!
Яратам, Диләфрүз.